غیری سەرکەوتنیشی هەبێ بەڵێ بسم الله الرحمن الرحیم ئەرناقتان بیر ماوە ها نە ئەمڕۆ ئەمڕۆ سەری زین و ئەمڕێتەوە یەتەوە ناو چیرۆکەکە ئەرەوەڵا ئەمڕۆ ئەمڕۆ خراپمان پێەکە باش ئه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه خۆشویستان لەوانەی پێشووە باسی ئەومان کرد کە چۆن خاچپەرستەکان بۆ یەکەم جار چوونە ناو دەریای سوورەوە و دەریای سووریان سوور کرد بە خوێنی مسلمانان و ویستیان بگەنە سنوورەکانی شوێنە پیرۆزەکانی ئێمە کە لە ژیانیانا نە خەویان پێوە بینی بوو نە کەسی جورئەتی کردبوو لە کافرەگان بگاتە ئەو منتقەیە بۆ یەکەم جار لە تەریخی ئیسلامیە خەڵک بگاتە ئەوە مسلمان ئەکرێ چاوپۆشیکە لە قەرامیتەکان لە کاتێکا حەجر ئەسود ئەبەن لە کەعبە بەس ناکرێ و نابێ چاوپۆشیکە لە مەدینەی منەوەرە و لە پێغەمبەری خوا و لە لاشەی پێغەمبەری خوا صلی اللە علیە وسلم کە بکەوێتە بەر دەستی کافر یاخود کەسێ جورئەت کا زیخێک لەسەر گۆڕی پێغەمبەری خوا و لەسەر دوو سەحابە بەڕێزەکەی هەڵباتەوە ئەمە نەکرا و نابێ و ئەگەر لە پشت خەتی سوورەوە خەتی تر هەبێ باسی ئەو خەتەکەین بۆیە ئەبینی موسڵمانان هەموویان خرۆشان یەعنی ئەمە دەرگایەکی زۆر خراپیان لە خۆیان کردەوە بەوەی کە دەستیان برد بۆ مقدساتی ئیسلامی چونکە لە هەر شوێنێکا باسی هەر شتێکی کە گەیشتە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئیتر هەموو ئومەتە وەستێ کەس جورئەتی ئەوەی نییە کە بتوانێت قسە لەسەر ئەم بابەتە بکە ئێمە ئالێرانەیە ئەوەستین کە ئەڕنات هات هەم حاجیەکانی گرت و کوشت و هەم دەستی برد بۆ گۆڕی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم گەویشتە مەدینە و دوایی ئەوانەی کە چووبوون و گەیشتبوون و بە دیل گیران سزای خۆیان وەرگرت با بگەڕینەوە تۆزێ بۆ دواوە ساڵی 573 سەلاحدین بە جێشێکەوە لە میسرەوە بەڕێیەکەوێ. بەداخەوە ئەم چیرۆکە زۆر ناخۆشە. بەڵام هەموو دەرسێکە. هەموو هەنگاوێکی عیبرەتێکە بۆ ئێمە. سەلاحەدین ئەونەی لەم دەرزەوە شت فێر بوو لە شوێنی ترەوە ئاوا دەرزی وەرنەگرت. دە ساڵ پێشەوەی کە ئەم حەتینە ڕووبا کە ئێستا باسێکی. حەفتا و سێ بۆ هەشتا و سێ. ساڵی پێنج سەد و حەفتا و سێ سەلاحەددین بە جەیشێکی بیست هەزار کەسەوە لە میسڕەوە بەڕێکەوت، سویسی تێپەڕان، بەو بیابانەیە هات هەتاوەکو گەیشتە غەززە. اللە. غەزە بە دەست کێوەیە ئێستا؟ بە دەست خاچ پەرستەکانەوەیە. سەر بە کوێیە؟ سەر بە عەسقەلانە. عەسقەلان سەر بە کوێیە؟ سەر بە ئیمارەتی بەیتلمەقدیسە. وتمان خاچ پەرستەکان چوار ئیمارەیان هەبوو. ڕەها لە تورکیا، ئەنتاکیە لە تورکیا ئێستا، تەرابلس تەڕابز لە کوێیە؟ تەڕابز لە کوێیە؟ نا نا تەڕابلس پایتەختی لیبیایە بەس تەڕابلسێکی ترمان هەیە لە کوێیە؟ لە سەرو بەیروتەوەیە سەر بە کوێیە؟ سەر بە لوبنانە ئەمارەتی چوارەمیان ئەمارەتی بیت المەقدیسە کە گەورەترین ئەمارەت و گەورەترین دەسەڵاتیانە ئێستا سەلاحەدین بە جەیشێکەوە هەر ئاوا خۆی پیاکا و ئەوێ بگاتە شوێ بگاتە بیت المەقدیس بەڵام جێشەکەی مەدەدی نییە لە پشتەوە هاتۆ ئیساکەنێ لەو بیابانەیە پشڕا خۆی و 20هزار کەسی خەڵکێکی مەمالیک و کورد و تورکە بەدوایەوە بەڵام هەمووی چی هەمووی خەڵکێکی جربەزە هەمووی خەڵکێکی سوارچاک کوڕی خۆی لەگەڵایە برازای خۆی لەگەڵایە عولەما و زانای لەگەڵایە عیسای هەکاری لەگەڵایە کە فهقیکی گەورە بوو دایمە لە جەنگەکانە لەگەڵ سەلاحەدینا خۆی ئەبەست و هەم ئەمامەی لەبەرە کرد و لەسرە کرد و هەمیش جلی جەنگی لەبەرە کرد ئەم جیشە ئەکەوێتە سەر غەزە غەزە ڕزگارەکەن هەروە بۆ ئاسانیە بڵێ چونکە خاچ پەرستەکان ئیتیمامیان بە غەزە نەبوو ئیهتیمامیان بە پشتی غەزە بوو کە چووە بۆ کەعسقەلان بوو. ئەوەی لە حەدیسەکەی پێغەمبەری خوایە هاتووە صلی اللە علیە وسلم کە باسی فیرقەی ناجیە ئەکات لە عسقلان و دەوروبەری ئەسقلان کە ئەمڕۆ فەڵەستین و غەزە و ئەو منتقارە هەمووی ئەگرێتەوە کە فیرقەی ناجیە کە کەس دەرەقەتیان نایە هەر لەو منتقەیان بە شانازیەوە صلاح دینی خۆشمان لەو دەڤەرە بوو. سەڵاحەدین غەزە تێیەپەڕێنێ ئەگاتە عەسقەلان عەسقەلان شارێکی زۆر خۆشە عینەن غەزە لەسەر دەریایە پێیانەوت عروسە تشام ئەچێتە ناو ئەسقلانەوە کۆمەڵێ دی لەگرێ و کۆمەڵە غەنیمە ئەگرێ ئەبێش تێپەڕێنێ ئەڕوات بەرەو چۆ هەر ئەڕوا بەناو بەرەو عمقی خاچ بەرستەکان لە پشتەوە کەسی لێ نییە لەم لاشەوە ئێستا سەلاحەدین ڕێککەوتۆتە ناو جەرگەی جیشی خاچپەرستەکان و لە هەر چوار لاوە ناشوەستێ لە متەقانەیە غەزی تێپەڕان ئەسقەلانی تێپەڕان بەرەو چۆ بەرەو ڕەملە ئەیەوێ بگاتە ڕەملە و ئاوێ گێتە ڕێگەکەی ئەم ئاوەش هی ئەوە نییە پیا تێپەڕ بیت

بە تەنیا مایەوە ئینجا هێرشێکی گەورە ڕوو لە سەلاحەدین دەکا حەو هەزار نەفەر بەس بەدەم خۆشە وتمان ئەوانەی کە لە دەوری سەلاحەدین بوون و بەدیگاردی سەلاحەدین بوو لنزیکی سەلاحەدین بوو هەمان پێ سەد کەس بوون ئێستا کەنە حەو هەزار کەس ئەمان شپرزەن تۆ هیچ حسابێکە بۆ نەکردووە نە احتیاتی شەڕی خستووە نە چاوەڕێ بووی ئەو هێزە زۆرە لە پڕێکاوک و کەمین با بەسەرتا بەداخەوە دایان بەسەر سەلاحەدین و بەسەر جێشەکەیان جێشی سەلاحەدین پرد بوو شپرزە بوو نیزانی چی بکە مقاومە بکە شەڕکە ڕابکە ئیتر هەر چۆنێ بێ دەستیان کرد بە مقاومە فەرمێ بەڵام هی ئەوە نەبوو کە بەرگی بگرن ئەمان بەم شپرزەیی و ئەوانیش بەو تۆکمەییە هاتبوون، زۆریان بۆ هات، پاشەکشەیان کرد، کۆبوونەوە، هێرشیانە کرد. ئەڵێ، فەقیه، عیسی العکاری خۆێ کرد بە ناو جووشەکەیا، لەو لاوە، تەقیەدین عومەری برازای، سەڵاحەدین، لەو لاوە، ئەحمەدی کوڕی، سەڵاحەدین، هەر هەمووی بە یەک دەست شەڕێ کرد. ئینجا ئەڵێ، سبحان اللە! هەر کاتێک شەڕیان نەکرد و زۆریان بۆ هاو ئاتنەوە پاڵ سەڵاحەدین سەڵاحەدین وەکو قەڵایەک وابوو تەقیەدین هاو وتی بڕۆ شەڕکە کوڕەکەی هاوتی تی باوکە شەڕم زۆر کردووە زۆر هیلاکم وتی ئەحمد بڕۆ کوڕم شەڕکە ئەحمەدی ناردەوە بە شەیدی بۆیان هێنایەوە دەم خۆشە تۆ مناڵە کورد بەردەسا نەتوانی جەنازەکەی هەڵگریتەوە اینجا سەلاحەدین کەزانی وەزعەکە لەوەیانە تەحمل کرێ وردە وردە پاشەکشی کرد پاشەکەی کردو ئەوەستا شەڕێ کرد و مقاومەیە کرد ئەوی جێشەکەی کۆبێتەوە و دەرچن بەڵام جێشەکە زۆر شپرزە ببوو هەر مقاومەیە کردو دەرچن هەتا دەنگ و باس بڵا بوتیان شەیدی شەید بوو ساحەدی بکوژرا ئەو نەی ترورەی جێژ ڕوخا سەلاحەدی مردە وردە پاشەک شەی کرد ئەڵا کەسەی دیکرد خەڵکێکی زۆر بەجێماوە خەڵکێکی زۆر کوژراوە خەڵکێکی زۆر بە دیلگیراوە خەڵکێکی زۆر کەوتۆتە ناو ئەو سەحرا و دار و بەردەوە ئەویش کەوتە ناو ئەو دەشتای و سەحرایەوە، ئەڵێ بەس لە ڕێگا هەندێک لە ئەسپ و حوشترەکانیان هەر وەفاتی کرد، هەر مردن، هەر مدار بوونەوە. کەومە بڕێیەکی ناخۆشە، ئەونە هیلاکیان کردبوون و بێ نان و ئاو بوون، ئەڵێ زۆریان لەوانەیان مردن. خەمی سەڵاحەدینیان بوو. ئینجا قازل فازل لە میسرەوە هاتبوو، کەوتبووە ناو ئەو دەشت و دەرە بەدوای سەڵاحەدین ئاگەڕا سەڵاحەدین بدۆزێتەوە. ئەڵا هەتا لە شوێنەکای تر سەڵاحەدین لە پەل و پۆ کەوتبوو، لە برسا، لە تینوا، لە لە ماندووبوونا، لە لە بێخەوییە. هەتاوەکو دۆزییەوە ئەڵێ ئیتر وتیان دوای تۆ هیچ شتێکی تر کێشە نییە ئینشاڵڵا. ئەڵێ سەڵاحەدینیان هێنایەوە بۆ ئەوێ. بەڵام چێی بەجێ هێشتووە؟ پیاوێکی گەورەی بەجێهێشتۆ لە جەڕەکەیە کوردێک کە کاتی خۆی قەزاوەتی هەموو میسری دابووە ئەلفەقی ئیسە هەکاری ئەم کوردە گەورەی بەجێ هێشتووە خۆی و زەهیرە دینی برای هەردووکیان کە سێرەکە بە دیژێراون لەو خەفەتە هەتا ئیستاکێنا دەمی سەڵاحەدین بۆ سوڵح بۆ ناو خەڵک ئەم عیسە الهکاریە بووە دەسەڕاستی سەڵاحەدین بوو دوای فاضل قاضی الفاضل لە زۆر پێی بێتاقەت بوو مایەوە لە سژنا بۆ ماوەی دوو دانە ساڵ لەگەڵ براکەیە سەڵاحەدین ویستی بیکڕێتەوە بە خاچپەرستەکانی وتی ئەو پیاوم بۆ بەربن وتیان دیل بە دیل ئەڵێ هەرچی دیلی داویە بوو کە پیاوە گەورە عولەماوە جەنگ گاوەرەکانی خاچ پەرستەکان بوون هەمی بەردا وتی بەس ئەو پیاوم بۆ بەربن وتیان بەری نادەین بە پارە چنێکی دابێ بە قیمەتیا بەڕێ ئێوە چەند چنێکی چنێکی پێدابێ دوێنێ وتمان کەسێک کە لە کەشتیا ئیشی بکردایە دینارێکی وەرەگر مانگانە شەش لەسەر هەشتی دیناریکی وەرەگرت ئەم پیاوە عیسەل هەکاری کڕیەوە بە شەست هەزار دیناری ئاڵتون سێرە خەسارەیەک بەڵام خەسارە نەبوو لە حەقیەوە بچکە قیمەتەکە یەزانی چکە بۆ ئەو پیاوەیە کە دوایی ئازاد بوو دیسانەوە بووە بە جنگاوەرکی سەڵاحەدین هاتەوە پاڵی بەجێ ناهێش بە لەحزە هەتاڵێ لە جەنگێکا کەی تر زۆریان بۆ هاو ئەم برایی کە ناوی زەهیرەدین بوو براکەی شەهید بوو لە جەنگەکەیە بەڵام مسلمانەکان سەرکەوتن ئیبن شەدا دەفەرمێ بیستم وتیان زەهیرە دین شەهید بووە سیری

بۆیە سەلاحەدین ئەمە بوو بە دەرزێ بۆی جارێکی تر ئەمەی لە بیر نەچووە ناکرێ بە بێ ئامادەبوون خۆکەی بەناو جەرگەی دوژمنە ناکرێ جارێکی تر ئەمە دووبارەکەیتەوە پشتت نەبێت و بێی شەڕکەیت بۆیە ئەم جارە سەلاحدین هاتە ناو دیمەشق وتمان بنکەی سەربازی سەلاحدین لە شۆ بوو دیمەشق ئەی حکوومەت و وەزارەتەکەی لە کوێ بوو لە میسر لەبەرەوە بنکەی سەربازی هێنایە ئەوێ دەدانە ساڵ تا دوانزدە دانە ساڵ ئیشی لەسەر یەگرتنی مسلمانان کرد زانی ئەگەر حەلەبی لەبەر دەسانە بێ موسلی لەبەر دەسانە بێ هەولێری لەبەر دەسانە بێ دیار بەکری لەبەر دەسانە بێ دیمەشقی لەبەر دەسانە بێ میسری لەبەر دەسانە بێ ئەم شەڕە ناکرێ خاچ پەرستەکان زۆر لەوە زۆرترن، زۆر لەوە بەقوەترن کە بتوانێ هەر ئاوا هێرشێ بێنێت و بیشکێنێ. ئێمە کاتی خۆی سەڵاحەدینمان هەر وا ناسیبوو، ئەمانوو سەڵاحەدین قودسی ڕزگار کردووە. ئێمە وامانزانی هەر بە پیاسە چووە لە مەتارێکی فەڵەستین دابەزیوە و چەند کەسێکی لە خۆی کۆ کردۆتەوە قودسی ڕزگار کردۆتەوە ئی کاکە ئەوە قودسەکەتان ئیترەوە خۆیشتان ناوێ ئەوە ئەوە ماڵەکەتان و ئەگاتان لێی بێ. ئێمە وازانین سەڵاحەدین قودسی ئاوا گێڕاوەتەوە. نەخێر. دوو سەد دانە ساڵ دوای ئەم پەندەی کە وەریەگرێ وەکو چۆن مسلمانەکان لە شەڕی ئوحدا خی گەورە دەرزی دایان ئەویش ئاوا دەرز وەرەگرێ لەبەرەوە ئەم جارە سەلاحدین بە بەرناوە و بە پلان ئیشەکە بۆ دە ساڵی تر ساڵی 583 وردە وردە کە ئەوە ڕووەدا کە ئەڕنات ئەیکا. ئەڕنات کۆمەڵێ حاجی ئەگرێ، ڕووتیان ئەکاتەوە، ئەیانخاتە قەلعەکەوە، سجنیان ئەکا، هەرچی هەیانە لێیان ئەسەنێ، جوابی کەس نایەتەوە. سەڵاحەدین پێی ئەڵێ، ئەڵێ ئێمە ئاگربەستێ لە بەینمانایە، زەحمەت نەبێ ئەو دیلانەم بۆ بەرە، ئەو حاجییانە بەربە. چونکە سەلاحەدین ئەونە خەمی حاجیەکانی بوو حاجیەکانیش بە ناچاری ئەبوایە کە لە عێراق و دیمەشقەوە ئەهاتن لە میسریشەوە ئەهاتن بناو ئوردنا تێپەڕینایە هەر هەمویان لەو گەروەیە کە کەرەکی لێبوو کەرەک ئەو شوێنە بوو کە قەلعەکەی ئەرناتی لێبوو ڕێک لە گەرووێکا دای نابوو کە ئیستاکەنە شوێنەکەی ماوە، بە هەر شوێنێکا بهاتیتایە بۆ مەدینە، ئەبوایە بەیا تێپەڕیتایە. لەبەرئەوە ناچار سەلاحەدین کە جەیشی کە حاجییەکانی بڕێ کرد لەگەڵیانا ئەهات، بە جەیشەکەیەوە کە ئەڕۆیشتەوە ئەچوو بە جەیشەکەی ئیستیقبالی کردن، نەبادا ئەڕناط ڕێگەیان پێ بگرێ. ئەو جارە خوشکەکەی هاتبووە لە حەج لەگەڵ خوشکەزاکەیا. چوو بۆ پێشوازیان. بەڵام پێشەوە ئەڕناط حاجیەکانی میسر و دیمەشقی گرتبوو وتی بەرلایک وتی بەڕێنێ ناکەم جوابی نارد بۆ پاشای بەیت المەقدس کە ئەرناتی لە بەردەسا بوو وتی ئەو دیلانم بۆ بەرە ئەویش جوابی نات بۆ ئەرنات وتی ئەرنات کوڕی چاک بە ئەو دیلانە بۆ سەڵاحدین بەربە تۆ خۆ دیل بوویت پانزە سال لە حەلەب لەژێر دەستی سەڵاحەدین نادید بووی ئازاد کرای بەریان نا وتی بەری نایەم جوابی کەسی نایەوە سەڵاحەدین فەرمووی ئاگر بەستەکەمان تەواو تەواو ئینجا خاش پەرستەکان هاتن لە شۆ کۆبوونەوە هاتن لە سەفوریە کۆبوونەوە سەفوریە منطقەیەەکە لە ڕۆژ ئاوای بیت المەقدسە

سەڵاحەدین بەم خەتەرەی زانی لەبەرەوە جوشێکی بۆ ناردن وتی بە شەو هاتو چۆ بکەن بەیانی زوو کە خەبەرتان بۆ دەست بۆ شوێن و بگەڕێنەوە سەڵاحەدین کە جیشەکەی نادەستە سەفوریە مەفرزەیەک بوو لێیان بە قووەتێک و لوتی شکان و گەڕایەوە ئەمە جێیشی بۆ چکە سەڵاحەدین نەیەوی جێشەکە ئەونە تۆکمە بێ و بە ئیسراحەت خۆی کۆکاتەوە ویستی بەس شپرزەیان کات تۆزێ بیان لەرزێنێ بۆ ئەوەی کە فریای ئەوە نەکەون جێش کۆکەنەوە جێش کۆ بۆوە ئەم هەموو خەڵکە جێشی خاچپەرستەکان گەیشتە پەنج هزار کەس جگە لە جێشەکەی ئەرنات بەس جێشەکەی ڕیمۆنت کە پاشای تەرابلس بوو بەس جێشەکەی ڕیمۆند بە کولەن پ هزار کە زیاتر بوو شەست بڕۆ بۆ زیاتر ئەم جێشەکە کۆ بۆوە لە سەفوریە شورایەکیان بەس وتیان چی بکەین ڕیمۆند قسەیەکی جوانی کرد ڕیمۆن پیاوێکی عقل بوو پاشایەکی زۆر لێزان بوو وتی ئاگاتان لە خۆتان بێ سەلاحەدین پیاوێک نییە ئاوا بە ئاسانی بە ئێمە بشکێ وتیان چی بکەین وتیان با بچین بۆ جوانی تی بەجێ منەکەن تیا تی مەچون بچن ئێمە لە سەفوریە دانیشتوین ئامان هەیە نانمان هەیە لە وەرگامان هەیە قوتمان هەیە قەلعمان هەیە ناو جەرگی خۆمانێت بە سەلاحدین بێ ئەرنا تەڵیایە وتێ تۆروا ترسیت

کەوتە ڕۆ کە کەوتنە ڕێ ئینجا وتی چۆن حەماسەتی جیشەکە بەرزکەینەوە وتی بچن سەلیبی سەلبوتەکە بێنن سەلیبێکیان هەبوو کاتی خۆی ئیسا عليهەیهی سەسلام وتیان لەسەر ئەم سەلیبە لە خاش دراوە زۆر لایەن و قەدەس بوو لە هەر شوێنەکە بیان بینایە شەڕیان لەسرە کرد یەک کەس نە ئەما خۆی لەسەر بەکوژنەیە

ئەونە زۆرن ئاوەکە وشکە بێ دوای وەجبەکانی دوایی کەیەن سی تەبەریاکەن ئاویتیانە ماڵێ وڵا کاتی خۆیمە ئاویتیا بووە یعنی وشکێکەن وشک ئاویتیانەیان ئەو بەحرە گەورەیە وشکە بێ سەلاحەدین ڕێک یەت ئەچێتە شۆ ئەچێتە ناو دژمنەوە تاوان کاتیتە ئەم بەری نەهری ئوردنەوە و هاتیتە ئەم دوو تەبەریەوە ئەمە دیو خاس بەرزەکان

ئەم شەڕە شەڕێکی زۆر زۆر گەورە ڕوویات ئێمەش قوت و دەسەڵات و عەدەدی ئەوانمان نییە ئەلێ ئی چی بکەین ئەلێ با شەڕی پارتیزانی کەین چۆن جیشێک و مەفرزەیەکە بۆ نان لێیان کەمینێکیان بۆ بنێرین شپرزەیان کەین وردە وردە زعیفیان کەین زعیفیان کەین هەر ئاوا بە لێدان و گەڕانەوە بە شەڕی کەڕوفەڕ هەتاوکو ئەیان خەین قیاداتی جیش ڕێی وابوو سەڵاحەدین فەرمووی چی؟ سەڵاحەدین فەرمووی من ئەم قوتەی کەی ساکەنە کۆبۆتەوە زان لە چۆوە هاتووە بۆ دیفاع لە قەبرەکەی پێغمبەری خوا لە بەیت المەقدیس جێشی دیمەشقی تایە جێشی حەلبی تایە جێشی مووسلی تایە جێشی چۆی تیا بوو؟ جێشی هەولێری تیا بوو چی تیا بوو جێشی هەولێر؟ سڵتان مزەفەری تیا بوو سلتان مزەفەر ئیشی چی بوو؟ سڵتانی هەموو هەولێر بوو وتمان چی ڕزگارە کرد؟ دیلەکان چەند هەزار دیلی ڕزگار کرد؟ شەست هەزار دیلی ڕزگار کرد خەزینەی هەولێری هەر هەمووی بەتاڵ کردەوە هەر شەش مانگ جارێ ئەچوو لە ناو خاچ پەرستەکانا دیلێ کڕی و لە موسڵمانەکان و ئەیهێنایەوە ناو موسڵمانەکان و لە خاچ پەرستەکانێ کڕی بۆیە ئەڵێ گسکی دا هەموو شەش مانگ جارێ گسکێ دا لە خەزی بەرۆ ئەگەر لە خەزنەکانی هەولێرا پارەوە شت نەبوو نەڵێن پارەکە کوا هەمووی دیلی پێکراوە هەمووی خەڵکی پێ ئازاد کراوە لەبەرەوە کەس گلەی نەکا دوایی بڵێ ئەم پارەیە چی لێ هاو ئەوە ئەو پەڕی شەفافیت سوڵتان مزەفەر چی خسەلاحەدین بوو ئادەم خۆش خەزوری بوو کچی یا بووە خەزوری بوو باشە بەڵام کەیسەکە کەیسی خزمایەتی نەبوو بەخوا کەیسی زاوە خەزور نەبوو کەیسی عقیدە بوو ها خزمایەتەکەشیان هەر لەبەر خوا بوو. جێشی چی تریشی لەگەڵا بوو سەڵاحەدین دیاربەکر ئەڵا جیشی ئامد قیادەی جیشەکەی سەڵاحەدین کە داینان دەسە ڕاستی شێ بوو تەقیەدین عمەری برازای کورد دەسە چە پیشێ بوو دەسە چە پیشێ بوو

ئەی جوشەکەی کێیە عەرەب و تورک و فارس و هەر هەمووی تیایە کەس ناڵێ ئێوە چیەکەن لە ڕیزی پێشەوە زەحمەت نەبێ ئەو ڕۆژەی کورد سنگێنا بە گولەوە ئەو ڕۆژەی کورد قیادی هەموو دنیاە کرد ئەم شانەزیەتان دێر نەچێت باشە سەلاحەدین چییە فەرمێ لەم کاتەیە ئەلێ کوڕینە سەرکەوتن و سەرنەکەوتن بەدەست پەروەردگارە یەک دوو ئەلە من نازانم چەندێک ماوە لە ژیانم تەمەنم چەندێکی ماوە تا چاوەڕێکم خاچ پەرستەکان بخەم و قوتسیان لێ بسەر بوو سێ ئەلە ئەم جیشە هەموو ڕۆژی ئاو بۆ من کۆ نابێتەوە کە سەلاحەدین ئەم قسانە ئەکا ئەلێن جەنگ بڕە پێشەوە لەگەڵ تای بۆیە من حتینم ناو ناوە چی ناوم ناوە سەلاحەتین چی سەلا حەتین یعنی سەلاح و حتین پێکەوە چکە ئەمە بەس بە سەلاحەدینەکرا سەلاحەدین جێشی ئامادە کرد خۆی حازر کرد هەر ئەی خوایە ئەو جێشەم بۆ بنێری ئەجا وردە وردە ئیسیبزازێ کردن خەڵکی بۆ ئەناردن لی لیان بە لە کەمین ئەلێ بە ناچاری وتیان کاکە ئەمە وا دەری نایانە سەلاحەدین هاتۆتە ناو خاکەکەمانەوە نزیک بۆتەوە با ئێمە بچینە جیانی کە کەوتنە ڕێ هەر هەموویان سەلاحەدین وتی سوپاس بۆ خوا ئەوەی چاوەڕێمانە کرد هات ئا ئا ئێمە گەر شتێ بێڵین بەخوا هات بە قورآن جا چی بکەین ئا سەلاحەدین وتی ئەوەی چاوەڕێمانە کرد ئەوە هات پشت بەخوا بەستن لە پێناوی سەڵاحەدینا شەڕ نەکەن لە پێناوی خوایە بجەنگێن شەرەف و ناموسی ئەو میلەتە لای ئێوەیە ئەگەر ئەمڕۆ بشکێن هەموو شتێکتان لەشکێ لەبەرەوە سەڵاحەدین جێشەکەی ئامادە کرد ڕۆژی جمعە جێشی کافرەکانی نزیک بۆوە بەناو گەرما و لە چ ڕۆژێکا بوو لە چ مانگێکا بوو مانگی تەموز سری سەڵاحەدین چەند بە ئاقلانە کاتەکەی هەڵبژارد بوو تەموز گەرمای حربەکە بوو بەڵام ئەم پشتی بە ئاوە بوو ترسی نەبوو ئەوانەی کە هاتن ئاویان لێ بڕا حسابی ئەویان نەکردبوو هاتون وتیان لە تەبەریە ئاو هەیە چوزانە سەڵاحدین تۆقی ئاوەکەی کردووە نیاڵێ تیریش دوی بخواتەوە تۆقی ئاوەکەی کردبوو کە لە ڕێگە هاتن ئەجا ڕیمۆند ڕیمۆن چێ بوو پاشای شو بوو پاشای تەرابلس بوو

جەیشی ڕیمۆن کەوتە پێشەوە. جەیشی، بۆ چکە جەیشی ڕیمۆن خواخوای بیانویەکی بوو. ئەم بە نابەدڵی هاتبوو. وتی با نەچین، با ئەمە نەکەین. جەیشەکە دواکەوت. ئنجا سەلاحەدینیش لە سەر هەموو ڕێگەکان چی بۆ دانابوون، کەمین. بەس بە تیر و کەوان. جا باشە تیری ئەو نەیان پێ بوو؟ بەشیان کا؟ تەسەورەکەن چەنێک تیری بردبێ، چەنێ زەخیرە و فیشەکی لەگەڵ خۆیان بردبێ. چوار سەد دانە حوشتر بەس تیری پێ بار کردبوون حەفتانی هێنانەو جەنگەکەوە لەبەرەو ترسی نەبوو چی سەرفکە لە هەرچی شوێنێک ئەوەستان کەمین حازر بوو بەم دیو دیوی جادەکەیە وەختێک یانزانی بۆیان دەرەچوون لێیانیان جێش پەرتە بوو هاواری لێ هەڵەسا مەجموعەیەکیان لێ خستن ئنجاڵێک کە نزیک بوونەوە ئەلێ ناچار پاشاکە پێشەوەی کاتە حتین لایە

ئاگر، ئینجا بەیانیش ئاگری جەش چاوەڕێتان ئەکا. ڕۆژی جومعە سەلاحەدین دوای خوتبە کە موسڵمانەکان دوعا ئەکەن جەنگی دەست پێ کرد. ئێوارە هات هەمووی چووە سەنگەری خۆی و چاوەڕێیان کرد کە بەیانی بێتەوە. ئەونە شکست بوون، ئەونە شپرز بوون، ئەونە شەکەت بوون نەیانتوانی بجوڵێن. بەیانی کە خاچ پەرستەکان بۆ نوێژی بیانی خبر ئێشکو بۆ نوێژی بیانی هەڵناسن کە بەیانی خۆر خەبەری کردنەوە کە سەیریان کرد جێشی سەلاحەدین تەوقی کردوون قوربانی کوڕمە کەسێرەکان تەوق کراون تمەز ئەمە سەڵاحەدین هەر پێش نوێژی بەیانی هەر بەم کاتانی جەنابتان کە ئیساکەنە مسلمان فێرە هەستێ بۆ شەو نوێش سەڵاحەدین شەوان بەسەر خیمەکان ئاگەڕا ئەی هەستن شەو نوێش بکەن هەستن دوعا بکەن هەستن پاڕێنەوە قازڵ فازل لەگەڵ یان نەهات بوو نەخۆش بوو لە شوێ بوو لە دیمەشق بوو

سەری بەکەشیان پێیە وتیان دیفاع لە سەری بەکە بکەن ئەوە سەری بەکەی عیسایە هەمووی کۆبۆوە ئینجا مسلمانەکان ئاوا وردە وردە هەناسەیان لێ تومەکردن لیانە هاتنە پێشەوە کە لیانە هاتن پێشەوە سەلاحەدین بە تەقیە دینی برازای وت وتی ئەگەر ڕیمۆند کە جێشە زۆرەکەی لەگەڵایە پاشای تەرابڵسەویستی دەرچێ لەو لایەوە با دەرچێ وردە وردە دەستیان شل کرد دەستیان شل کرد دەرگایان بۆ کردەوە ڕیمۆن بەخۆی و جێشەکەیەوە دەپەڕی زانی دەرەقەت نایە تی منم شەڕە ناکەم وتیشم لەگەڵ شەڕانیم ڕای کرد سەلاحەدین دەستی بۆ شل کرد دیار بوو اتفاقێکی ژێر بەژێری هەبوو چونکە سەلاحەدین هەنگاو بە هەنگاو ئاگای لە شتەکانی تر بوو ئێوە ئەزانن پاشای ئەمتاکیە خێزانەکەی پاشای ئەم تاکەی ناوی چی بوو؟ ناوی بۆهیمەند بوو. خێزانەکەی ناوی چی بوو؟ ناوی سیبیلیا بوو. ئەم سیبیلیایە سەلاحەدین جل و بەرگ و ئاڵتون و شتی جوان و زەخرەفەی بۆ نارد ئەمی ژێر بەژێر چی ڕووی باە بە یەکێکای کردە دەستی سەلاحدینەوە سەلاحدین ئەگەی لە ورد و دریشتی ئیشەکان بوو یەک پاشای یەک پاشای گەورەیان خێزانەکەی خاین بوو شتی بە سەلاحەدینەوت لەبەرەوە سەلاحەدین لەگەڵ چیا ڕێکەوت بوو لەگەڵ ڕێمۆندی شار ڕێکەوت بوو وتی دەرگاو دەرگاو بۆ کەم و دەستە بۆ شلەکەم ڕاکە کە دەستی بۆ شلکە ڕای کرد مسلمانەکان وتیان نەوەگە مە پیلان بێت و لەو سەرەوە بێ تەڵکە کە بشکێنێت و لێمان باتەوە بە دوایە ڕۆیشتن حتا دەواازەکانیان لێخنی اینجا بەجیانشت وردە وردە تەوق لەسەر خاچ پەرستەکان زۆر بوو. پاشەکشە پاشەکشە هەتا هاتە سەر چۆ هاتە سەر گردێک پیانە و گردی حەتین پاشاکەیان کە ناوی جای لۆزیتان بوو جای لۆزیتان پاشای بیت المەقدیس بوو وردە وردە کشایەوە هەتاوەکو گەیشتە سەر شاخەکە ئینجا وتی خەیمەم بۆ لێ بن خەیمەیەکیان بۆ لێە چووە ناو خەیمەکەوە ئەجا وتی دیفاعم لێ بکەن ئەڵێ کەسی بە دەورەوە نەما ئەجا مسلمانەکانیش لیان نزیک بوونەوە سەلاحەدین وتی وتی ئەو ئەلە من بۆ بخەن ئەو سەلی بم بۆ بخەن چون بەرەو سەلی بەکە هەتا دەستیان گر بە سەلی بەکەیە ئەڵێ کە سەلی بیان گرت و سەلی بیان ئاوا هێنایە خوارەوە بۆ ڕێیان لێ هەستا وتیان سەری بەکر گیرا ئەڵێ تر هەمووی چۆکی چۆکی شل بوو کە شەڕی پێ نەکرا وتی تەواو سەڵاحەدین بەیداخی خۆی هەبوو بەیداخری سەڵاحەدین چۆن بوو عەلەمەکەی چۆن بوو زرد بوو ئافرین چی تیا بوو بازێکی تیا بوو ئەمە عەلەمی سەلاحەدین بوو. عەلەمەکەی ئەوان سەلیب بوو. بەڵام لە عەلەمەکە گەورەتر ئەم سەلیبە بوو کە هێنابیان بە تەختەکە و هێنابیان لەسەر عەرەبانە باریان کردبوو سەلیبەکەیان کرد. ئەڵا سەلیب کەوت. پاشا هات پاشەکشەی کرد بۆ ناو خەیمەکەی مەجموعەیەک کوڕی جەربەزە بە دەوریەوە بوو نیانێژ بگەنە پاشای بەیت المەقدس کاتبوو بۆ شەڕەکە. کوڕەکەی سەلاحەدین وتی، باوکە بردمانەوە! سەلاحەدین وتی، نا، پەلە مەکە، تا ئەو خەیمەیە نەگیرێ. سەلاحەدین خاوەن خیبرە بووی زانی. گەیشتە خەیمە. خەیمە گیرا. ئەڵڵا ئەکبەر! خەیمە چی تایە پاشای تایە خەیمە چی تایە ئەڕناتی تایە ئەو مجریمە گەورەی حربە ئالێوانەیە گرتیانێ شەڕ تەواو وتیان شەڕ تەواو وتی بەڵێ سەلاحەدین لە پۆڕوو کەوت دەستی کرد بە گریان سوزەی برد وتی خەیمەیەکم بۆ لێبن خەیمەیەکیان بۆ لێدا تا ئێستاکەنا سەلاحدین خەیمەی نەبوو بەڵام ئێستا پێویستی بە خەیمەیە خەیمەیەکیان بۆ لێدا چۆ خەیمەکەەوە تێر گریان لە سوژدەیا گریا لە سوژدەیا شکری خوای کرد بۆی کەس ئەمە بۆ سەلاحەدین نەژێڕێتەوە بەڵێس نە خوایم هەمووی تۆیە هەمووی سەرکەوتنی تۆیە ئەجا پاشای پاشای بەیتل مەقدیسی بان کرد جای بان کرد لەگەڵ چێە لەگەڵ ئەرناڵدا ئەرناڵد کاردووکان هاتنە ژوورەوە سەلاحەدین چوو بە پیریانەوە پێشوازی لێ کردن کورە واللهی ئەم سەڵاح دینە حەسین دڵەکە سی گەوری ئەم پیاوەکە ئەلە چوو بە پیریا پێشوازی لێکردن هێنای دانیشان وتی ئاوی ساردم بۆ بێن بۆ خویاڵی بە میوانداری هاتوون ئاوی ساردیان هێنا یای بە پاشایی بیت المقدس پاشای بەیت المەقدیس ئەتیونیا حەیای نای بەسەری و قەڵی قوران ئەرنا داوای لێکردیای بە ئەرنات ئەرناتیش بەشپرسی لێ سەلاحدیوتی بۆستە وتی من ئاوم ما بە تۆ نەما بە ئەرنات بۆ ئاو پێدان و نان پێدانی پاشاکان یعنی تەمینکردنی ژیانی کە ئەم کەسە ئیتر ئەمینە لە ژیانی خۆی وتی من ئاوم ما بە تۆ نەما بە ئەرنات ئەرنات بۆ لە دەستی وەرگرتی تیاسە ئەرنات وتی ئەرنات تۆ زانای چی کردووە هەموو خاڵەکانی بۆ بژاد یەک دوو سێ چوار ئەم جەریمانی تۆ کردوتە مسلمانان عزیێت داوە تاجیرەکانە گرتووە حاجەکانە سجن کردووە خەڵکە ڕوود کردوێتەوە ئەم هەموو جەردەییەو کردوە بەرامبەر ئێمە هەوڵتدا مەکەو مەدینە گری چوی بۆ گیانی پێغەمبەری خوا بۆ لاشەکەی دوایش هەر موسڵمانێکتە گرت ئەو ئەو محمد لە کوێیە بێ دیفاعتان لێ بکەم وتی ئەوە من لە جیاتی محمد دیفاعکەم ئێساڵێکی وتی موسڵمانە بیت قناوتینا تەواو مەزەب چوارە و کوتەک کوتەک پێنج یەکلایی کردەوە کێکلایی کردەوە ئەجا مەلیکی قودس لەرزی لێ هاوتی ئێسە منیشە کوژێ تیجۆ بگرە وتی لە عادەتی پاشاکانە نییە پاشاکان بە دیلی بکوژن وتی بەس ئەمەتان سنوری زۆر تێپەڕان ئەوە شایستی ئەوە بەس تۆ هیچ لێ ناکەم ڕێزی لێگرت حرمەتی لێگرت نادیانەوە بۆ دیمەشق بە دیلی سبحان الله خۆشەویستەکانم ئەم جەنگەیەک لاکەرەوە بوو لە دوایی ئەم سەلاحەتینە ئینجا ئیتر خاچپەرستەکان خۆیان پێ نەگیرایەوە جارێکی تر ئەو هەزیمەی دەرونی کە بەسەریان هات هەر ئەوە بوو ئیتر وردە وردە سەلاحەدین ناو ناوبانگ و جێشەکەی ئیترەها ورەیەکی تێها و ئەو دنیای و بخستایەتە بەری ئەی ماڵی بەڵام هێشتا ئیشمان ماوە هێشتا بیت المەقدیس لە پێشمانە لە دەرزی داهاتوا ان شاء اللە ئەچینە خزمەتی بزانین صلاح الدین چۆن دەست بۆ ئەم کەیسە قورسەی تری شەبا سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته